Il-BMW M3 Competition M xDrive. L-ewwel domanda li ġeneralment wieħed isaqsi x'aċċelerazzjoni għandha. Uffiċjalment tilħaq il-mitt kilometru fis-siegħa fi tlieta punt ħamsa sekondi. Imma varji tests indipendenti jikkonfermaw li l-karozza fil-fatt taċċelera għal mitt kilometri fis-siegħa f'tnej punt tmienja sekondi. jagħmilha aktar veloċi mill-Ferrari F8 Tributo u mil-Lamborghini Huracan Evo. Mhux ta' b'xejn, din il-four door saloon ħafna jirreferu għaliha bħala the supercar slayer. Ħarsa malajr lejn l-istorja li bdiet fl-1986 bħala homologation special tal-E30 Generation biex jikkompetu fil-Group A Touring Car Racing kellha magna four cylinder li kienet tirrevja waħda tajba. Kellna evoluzzjoni sħiħa, bdew jintużaw l-istrejt six naturally aspirated engines, eventwalment użaw anke four litre V8, biss imbagħad bl-F80 użaw il-turbocharging għall-ewwel darba u anke l-ewwel darba li użaw l-isem competition. Biss din il-GAT li qed nipprova llum hi konsidrata rivoluzzjonarja għax għall-ewwel darba qed jiġi offrut l-M xDrive fuq M three. Ħa naraw varjazzjoni allura minn rear wheel drive, karozza magħrufa għad-drifting capabilities tagħha, għal sistema all wheel drive li jfisser il-karozza hija ferm iktar komposta kemm fit-triq kif ukoll fuq is-circuit. It-tranżizzjoni biss tfisser li llum din il-karozza ħa tagħti kedda tajba lil ħafna mis-supercars eżistenti. L-M3 tinsab f'dak li ngħidulu s-sweet spot tar-range għaliex iżgħar minnha għandek l-M2 li forsi hija daqsxejn iktar playful imma mill-banda l-oħra hawnhekk għandek chassis aktar sofistikat, ġewwa finish aħjar u l-prattiċità ta' erba' bibien flok tnejn. Jekk ma jkollhiex styling aggressiv din il-karozza, ma nafx liema waħda jixirqilha. Araw daqsxejn il-faċċata, forsi il-highlight hija din il-frameless grille, kunċett verament interessanti li għandek il-bodywork u immedjatament is-segments interni tal-grille u ġo fihom għandek il-components elettriċi bħar-radar eċċetera. L-istyling aggressiv ikompli anke mal-ġenb tipiku ta' M-Car, għandek rota ta' dsatax-il pulzier quddiem u waħda ta' għoxrin pulzier fuq wara, imma ta' wara ovvjament hija ħafna iktar wiesgħa u għandek din in-nefħa fil-bodywork biex takkomoda r-rota. Nitkellmu fuq is-saqaf, il-maġġoranza tal-karozzi joħorġu bil-saqaf tal-carbon fibre. u l-idea prinċipali hija apparti dak estetiku li tnaqqas xi disa' kilogrammi mill-effett fuq is-center of gravity tal-karozza. Biss l-oħrajn jiġu b'dan l-option li huwa sunroof tal-ħġieġ li huwa mdaqqas u interessanti immens li jidħol taħt is-saqaf. Hemm ovvjament enclosure għadd apposta għalih. Mhux għandek dik il-pjanċa tal-ħġieġ fuq barra kif hemm ħafna karozzi llum. L-akbar vantaġġ ironikament, apparti li jagħmillek atmosfera isbaħ fil-karozza u tista' tiftaħ ikollok arja friska, huwa l-fatt li bis-sunroof miftuħ u t-twieqi magħluqin, xorta tista' tisma' l-ħoss tal-magna. Niftakar fil-bidu tal-programm meta nħarsu lejn 25 sena ilu, l-islogan tal-BMW kien Shared Driving Pleasure. u fil-fatt il-focus tagħhom kien dejjem fuq l-ambjent li jikkreaw fuq ġewwa biex is-sewwieq ikollu esperjenza pożittiva immens. U hawnhekk fl-M3 il-ġdida dan żgur ma jonqos. Għandek styling li huwa minimalist imma għandek dak kollu li għandek bżonn fejn għandek bżonnu. Hawnhekk għandi l-spec sheet ta' din il-karozza partikolari. Issa ħafna drabi b'ditti bħal BMW ikollok il-standard equipment li tkun lista qasira. U mbagħad l-optional extras, lista ma tispiċċa qatt, u ovvjament kull optional extra iżżid fil-prezz. Hawnhekk bl-M3 differenti. Fil-verità, għandek kważi paġna sħiħa li huwa kollu standard equipment. U n-numru ta' options li wieħed kellu jżid biex il-karozza jġibha personalizzata kif jixtieqha hu, hija verament minima. Ovvjament, kif semmejna qabel, is-sunroof huwa optional extra imma araw daqsxejn l-effett sabiħ tiegħu. U għandek il-carbon package li fil-fatt għandek ħafna mit-trim hawnhekk fil- cabin tal-karozza huwa kollha carbon fiber li jikkrea effett verament sabiħ. Għandek sport seats bellezza kemm bħala styling, kemm bħala materjal kemm bħala l-feel and touch tagħhom imma aktar minn ħaġa oħra għal darek u s-sapport li għandek fil-ġenb billi karozza li ħafna drabi ħa tinsaq speeds elevati għandek il-lateral support biex verament jagħmel is-sewqan tagħha perfett. Huwa kollox iċċentrat mad-driver inkluż dan l-iskrin enormi li effettivament Għandek blind spot hawnhekk moħbija mill-isteering wheel imma fil-fatt huwa spazju mhux utilizzat. L-isteering wheel kif taraw l-ewwel ħaġa għandu l-marka ħamra biex jinnotalek il-ċentru eżatt tal-isteering wheel. Għandek ukoll iż-żewġ M buttons li effettivament imbagħad Darba tidħol fis-sistema tista' tissettja kollox mill-magna għax-xażi għall-steering, għall-braking, anke għall-legs drive u traction control. Darba ssettjajt kollox, tafas il-buttuna u tħalliha maqbsa u dak jiġi recorded bħala default fuq il-buttuna M1. Mbagħad tista' tarġa' tidħol fis-sistema u tagħżel setup kompletament differenti bl-estremità li tista' taqleb il-karozza minn four-wheel drive għal rear-wheel drive. Jekk tagħmel hekk u tipprogrammhom mbagħad fuq il-buttuna l-M2, tista' effettivament taqleb minn four-wheel drive għal two-wheel drive b'tafsa ta' buttuna. Meta nkun qed nagħmel review ta' xi SUV, nagħmel aċċenn kbir fuq l-ispazju li toffri l-karozza bħala luggage space. Hawnhekk ftit tkellimt fuqu, nurikom il-luggage space li huwa deċenti daqs sa BMW 3 Series normali. Biss il-vantaġġ kbir li fiha din il-karozza li għandek prestazzjonijiet impressjonanti u xorta livell għoli ħafna ta' prattiċità. Il-fatt li għandek erba' bibien u post għal tliet adulti fuq wara huwa xi ħaġa uniku fis-suq. U niġu għal kapulavur il-qalb ta' din il-karozza impressjonanti

option extra li fiha l-karozza u għal caliper li mizbu aħmar u interessanti li il-disks huma tal-metal għax huwa konsidrat li m'hemmx għalfejn ikunu ceramic dawn huma kapaċi biżejjed għal potenza u l-użu tal-karozza. Il-kor ta' cylinder head ta' din il-karozza hija 3D printed. Il-vantaġġ il-kbir huwa li hemm kontroll aħjar fuq il-cooling tal-magna partikolarment meta tkun taħt stress qawwi. Tingrana ger u tibda miexi u s-sinfonija tkompli. Għandek 8 speed automatic gearbox, issa għal ftit dik ħad tkun forsi ta' żvantaġġ għax tradizzjonalment l-M3 gearbox manwali il-puristi kienu jħobbuha. Biss tant saret sofistikata u partikolarment fuq il-competition li gearbox manwali aqqas tkun tista' tieħu il-power li tiġġenera l-karozza. Allura kellhom imorru għal gearbox awtomatika biss imbagħad għandek il-paddle shift su inti you can override tista' tieħu kontroll tal-karozza il-ħin kollu u tibdel u titla' u tinżel gerjiet kif tixtieq int mingħajr effettivament ma tindaħallek. Ħaġa li impressjonatni hija li meta tissuq bil-mod, kif qed nagħmel bħalissa, il-gears jitilgħu f'sekonda, ġifieri diġà qed nagħmel 35 km an hour u qiegħed fourth gear. Biss imbagħad meta ssuq aggressivament, ittieha first gear jew tpoġġiha automatic u tagħfas il-gass mal-pjanċa, il-karozza żżomm il-gear ħafna u ħafna iktar. Allura għandek first tibqa' tiela' sar-rev limit, second tibqa' tiela' u żżomm il-gear allura tagħtik ħafna iktar kontroll fuq il-potenza. Mill-banda l-oħra steering ikkontrollat elettronikament allura forsi għandu daqsxejn inqas feedback mill-sistema tradizzjonali, imma fejn tidħol preċiżjoni assolutament you cannot fault it kif jgħidu l-Ingliżi. Suspension għandek comfort settings jekk qed issuq fit-triq u l-karozza hija komda biżżejjed, ġifieri ma ma tistax tgħid li ddejqek għax iebsa wisq. Karozza li faċilment tuża bħala waħda ta' kuljum anke mal-familja, mentri bl-M5 qalbu għal sistema plug-in hybrid allura għandek apparti l-magna, il-batterija u muturi elettriċi biex jagħtuk xorta performance impressjonanti, imma ovvjament jiżdied il-piż tal-karozza u jiżdiedu affarijiet oħra. Hawnhekk bqajna bil-magna petrol mingħajr elettrifikazzjoni, straight six, għandek three litre engine li kif għadna, Għandha performance impressjonanti, magna li tiflaħ ħafna u ħafna swat u magna li ħa tik ħafna pjaċir. Ngħaddi għall-fatturi li l-aktar għoġbuni fl-M3 Competition. L-ewwel waħda hija l-introduzzjoni tal-xDrive four-wheel drive system li jfisser il-karozza għandha ħafna iktar kontroll anke f'ċirkostanzi per casu ta' xita u tixrif, allura tagħmilha ħafna iktar usable. It-tieni ħaġa bla dubju hija l-magna, hija possibilment l-aħjar straight six li teżisti fis-suq bħalissa. It-tielet ħaġa hija d-dual personality, karozza faċilment tintuża bħala everyday car, anke bil-familja, mhi problema ta' xejn, biss imbagħad mgħawra sa Sqallija għal fuq wieħed mis-circuits hemmhekk u joħroġ karattru kompletament differenti. Bla dubju, karozza bħal din jrid ikun hemm xi kompromessi, l-ewwel wieħed huwa l-piż, tiżen 1.8 tunnellati, xorta bbilanċjata tajjeb immens, xorta għandha centre of gravity baxx u grip u handling eċċellenti, biss imbagħad perkażu fil-braking tħoss dak il-piż żejjed. Ovvjament fiha comfort mode, allura meta tissuqha fit-triq tapplika din il-mode u l-karozza tiġi komda biżżejjed biex ma ddejqek assolutament xejn, imma mbagħad meta tinstaq bil-qawwa allura hemmhekk is-suspension issir kruċjali. Allavolja l-karozza kibret daqsxejn fid-dimensjonijiet kemm fit-tul kif ukoll fil-wisa' u anke żiedet ħarirha fil-piż, ma xorta tibqa' karozza eċċezzjonali. Kif għadt aktar minn darba, għandha performance figures li huma impressjonanti, għandha handling u ħoss verament sabiħ, għandha reliability factor magna li hija bullet proof li ovvjament ħaġa li wieħed jikkonsidra żgur. Biss imbagħad karozza prattika, għandha livell għoli ħafna ta' kwalità kemm ġewwa fil-kumdità u anke fil-finish u karozza li kif għadna għandha żewġ karattri, tajba biex tuża mal-familja kuljum u tajba għal fuq xi circuit.